Essalamu aleyküm mehriban watandaşlar. Ee, Medine şäherinde en gözel künjekleriň biri bolsa Peygamber Aleyhisselam'ın mescididir. Yani Mescidi Al-Nabawi diýilýär. Peygamberin mescidi sallallahu aleyhi ve sellem. Ne görşüňiz ýaly, e, mesjitde esasy gözüň ilýän zat, olam bolsa şunuň ýaly e, avtomatik usulda gurnalan saýawanlar. Biz haýwanlar gün doganda açylýar, gün ýaşanda-da ýapylýar. Aşagynda-da görşüňiz ýaly ýelpewaçlar bar. Olar hem howa gaty gyzanda suw sepip, şo suw bilen ýelpeýärler. Ýani wentilýator, rusça aýtsak wentilýator bolýar. Peýgamberaleyhisselamyň metjidine gelinende ilki bilen e, iki rekat namaz okalýar, metjit namazy, soňra bolsa Babus Salam gapysyndan girip Peýgamberaleyhisselamyň guburyna zyýarat edilýär. E, Häzirki wagtda metjidiň giňeldilmegi sebäpli Pygamberimiziň hem Hezreti Ebu Bekir bilen Hezreti Omaryň hem guburlary metjidiň içinde ýerleşdirildi. Ine şol görünýän ýaşyl gümmeziň aşagynda Pygamber salamyň gubury bar. Onuň aňyrsynda Hezreti Ebu Bekiriň, şeýle hem Hezreti Omaryň hem guburlary bar. Pygamber salamyň bir hadyslarynyň birinde şeýle diýilýär, Kim maňa wepat bolanymdan soňra zyýarat etse, edil diriligimde zyýarat eden ýalydyr diýilýär. Şonuň üçin hem şu Medine şäherine zyýarata gelen musulmanlar Pygamber salamyň guburyna zyýarat edýärler. Babus Salam gapysyndan girdik. Häzir Pygamber Aleyhisselamyň hem-de Hezreti Ebu Bekir bilen Hezreti Omaryň guburlaryna zyýarat ederis. Pygamber Aleyhisselama hem-de Hezreti Ebu Bekire, Hezreti Omara salam ýollarys. Pygamber Aleyhisselama salam iber diýen musulman doganlarymyzyň hem salamlaryny ýetireris. Hadyslaryň birinde, Öýüm bilen münberimiň arasy jennet bossanlaryndan bir bossandyr diýilýär. Ine, münber. Ana-da pygamber salamyň gubury, özüňiz bilşiňiz ýaly, şol öýünde wepat edenden soň, ýogalandan soň öýünde jaýlanýar. Şol iki aralyk jennet bossanlaryndan bir parçadyr diýilýär. Şoň üçinem şol ýerde namaz okamaga höwes bildirýän zyýaratçylar örändir. Türkmenistanyň Müftüsiniň müdiriýeti tarapyndan çap edilen Haj we umra kitapçasynda Pygamberimiziň guburynyň başujunda okalýan dogalaram bar. Şol kitapça ýanymda, häzir gubura golaýlamyzda. Şu

çykalgasyndan çykaryp gidilýär. Allajan her kime Hudaý ýetirsin şunuň ýaly mübärek ýerleri görmek. Ýurdumyz parahat bolsun, ilimiz abadan bolsun. Hajy Arkadagymyzyň, Hajy Prezidentimiziň hem halk bähbitli beýik tutumlary hemişe rowaç alsyn. Musulman doganlar, öý-ojaklaryňyz abadan bolsun! Mähriban watandaşlar janyňyz sag bolsun. Metjidiň gapdalynda Jennetil Baky öwlýasy bar. Örän köp sahabalar din üçin, yslam üçin göreşen Yslam taryhynda yz goýan beýik şahsyýetler şol öwlüýäde ýatyrlar. Mana, haýat görünýändir. Şol haýatyň aňyrsy Jennetil-Baky öwlüýäsi ýatan ýerleri ýat bolsun.